Hei le, khawvel chuan tun thlasik fuvang awl len lai hian vanthengreng thil mak a tawng dawn tlat mai la lo in ring ro la khawvel chuan thla moon pahnih na a nei zawk dawn niin scientist te chuan an sawi asteroid te tak te te-- Arjuna Asteroid Belt a mi khawvel lungchang ang bawka taksa nei ve a ni a, a chang changin hetiang ang asteroids te hi-- lei hi an rawn hnaih ve fo a two point eight million miles four point five million kilometres a hnaiah te an lo lut thin a a zir mite sawi danin hetiang ang a asteroids

Muangchanga thlawk te chu khawvel hipna chak tak hian engemaw chen chu a lo hip bei ve thin reng a ni an ti. Khawvel hipna chak tak lak atang chuan. Darkar khata kilometre zathum sauthum zanga sawmli pawh hi chak lo tak muang chang a tih loh theih loh a ni tumkar tawp September-i sawmhnih pakua a tang hian a inṭan dawn a. Thlanih hmel chu a hmu ve in November i sawmhnih panga thleng a awh dawn a ni. Kan khawvel hi a hel chhuak kher dawn lo va, kan khawvel in tlem in a lo kuai her zawk ang a, a kalkawng pangai hlim tak in a zawh chhunzawm leh dawn tihna a nih chu. He asteroid hi fitsawm-- Thum pahniha lian meter sawm a sei a ni a, kan thla hi a diameter a lai hawlh tlangin kilometer sang thum zali sawmsarih pali a ni a, a lakah chuan te tak te mai a nih chu, a tet em avang hian mitlawngin a hmuh theih mai dawn lo va. Enlenna, Binoculars, leh telescope satliah lehna ran mai chuanin a hmuh a harsa dawn hle a ni. Professional telescope an hman chuan chak tak maia arsi thenkhat a han thlawh khum te pawh he lei atanga mihring satellite siam chawp-- Thenkhat hmuhnawm taka an han lang vang vang ang deuh hian a hmuh theih dawn a ni. Hetiang mini moon ang hi hmuh an lo ni ve fo tawh thin a, thenkhat chu hmuh lova thlawk bo leh ta te pawh an awm nual a rin a ni. Thenkhat. 2022 NX1 asteroid kha sangha kua sawmriat pakhat khan mini moonah a rawn tang zawk a, sanghnih sawmhnih pahnih khan a rawn tang leh. Tang nawn leh kha a ni a, chuvang chuan tuna mi pawh hi i lo hmu ve kher lo a nih pawhin scientist te chuan Earth's orbit ah hian Sang hnih sawmnga panga a lo kal leh. A lo kal nawn leh dawn tiin an sawi lawk a ni. Eh, he story hian kan solar system ringawt pawh hi eh a buai amahin a buai ve em em a, ah an hman hmel ve em em a ni tih a lan tir chiang hle in eh a hriat theih a. Asteroid a sanga sang tel, a singa sing Tel tak meuh meuh hi hetiang asteroid lungtum lianpui ti mai ang, vansang ti mai ila kan kan galaxy milky way lang atang chuan te tak te mahni sela a mak a mak a tam kan la hmuh chhuah loh kan scientist te pawhin an la hmel hriat loh hi-- tam tak an la awm a ni he asteroid tuna lo lang tur two thousand twenty four PT five hi arjuna asteroids belt a ruala awm zing ami pawh hi kumina an hmuh chhuah chauh alh a ni a hmuh chhuah tur hi tam tak mai an la awm. an la awm a ni. Pathian thèm thiamna bakah a remruata felfai zia hi a ti dang chiang em em a ni. Heti anga tam tak a han in ih zui luih luih a, innek buai miah lo a, an han thlâwk vân sâng a, an han thlâwk dul dul mai te eihi. hian Pathian ropui zia an ti lang a ni. Thil siam ten Pathian ropuina an ti lang an ti ang bawk in hmuhchhuah belh poh leh Pathian ropui zia hi kan hmu belh ting mai dawn a lo nih hi. Thenkhat chuan Big Bang Theory te an sawi thin a, kan Universe hi. balloon angin a in ham pur a tichuan a rawn tum khawm leh a balloon thlep ehh a lo tum khawm leh ang hian ehh amah erawh chu hei hi hei chu thil ri mai a ni a rindan mai a ni ehh-- Big Bang Theory ah chuan hlawm lian pui in a lo insiam a, chu chu a puak keh a, a puak darh a, tichuan kan sawi tak ang khan ih kan universe ah hian a in theh darh a, amaw chu kal chin neiin tawp chin neiin a rawn inhlawm khawm leh a tikhan ih. a puak der leh thin a tikhan a awm a awm thin tih in an sawi thin a ni ngun taka ngaihtuah chuan big bang theory hi a tak tak lo ni ta se la nunna thing leh mau ramsa rannung te. Sik leh sa eh duhthusam tak mai te hi tihpalh thil thu a lo awm mai an ni dawn a ni. Kan khawvel emaw arsi thla maksa duai a maksa duai zinga pakhat te pawh hi degree khat lek pawhin an kawng hi zawh sual lo va hetianga kum maksa duai eng emaw zah nghet-- taka an han thlawk tlang thei hi chu siamtu leh remruattu a awm tih a ti chiang a ni. Hetianga siamtu ro siamtu ropui chanchin tlem tal pawh kan han hre thei te hi kan vanneihna umm kan vanneihna a ni tih kan hrethiam em aw? Khawvel in king of pop tia an vuah Michael Jackson te, John Lennon te, King of Rock and Roll Elvis Presley te chanchin tawi te te kan han tuipui a, a tha e. Siamtu ropui chanchin Bible-a inziak thenkhat te hi khawvela a misiam thenkhat te chanchin aia kan dah chung nung erawh kan ti fuh kher lo vang. Siamtu chanchin hi a nu a, kan Bible hi lehkhabuna ran mai mai a ni lo va, eh Hringnun Guide Book a ni a, he khawvel mite zinga a duh tak te uluk-- taka a siam, special tak leh awmze nei taka kan Pathian in min lo siam a nihna min kawh hmu a, kan han special zia chu ih kan kut zia te pawh hi a inang lo a, kan hmel inang reng pawh kan awm lo, ngaihtuahna inang reng pawh kan awm lo, keimahni ang chiah pawh hi tlawn pawh ni mah sela kan hmuh leh kan hriat ten kan rilru kan ngaihtuahna te a siam a chuvangin kan hmel in ang chiah pawh siam mah sela kan ngaihdan hi a thumun kher lo ang tih hi mithiam te ngaihdan pawh a ni a thil nih dan tur pawh a nih a ni bible hi kan chhir hun paoh leh lalpa Kan lo ṭih tulh ang a, Lalpa ṭih hi finna bul a ni tih hi a takin kan chang chho ang a, kan hma lama Lalpan a lo dah te pawh ṭhenkhat te chuan kan lo dai kan lo dai pelh ṭeuh tawh pawh a ni thei. Mahse la Siamtu Ropui chanchin inziahna Bible hian kan tlin lohna ringawt min thrilhin min hmuh dawn lo va, A to Z kan tana a lo ruat tawh A to Z pawh kan lo bawhpelh tawh pawh a ni thei e amaherawh chu kan tana A te a la ruat pawh hi pui tak a la ni tho a ni kan dinhmun atanga a tha ber chang tur hian min duhsakna leh chumi chan dan tur. Min kawhhmuh min kawhhmuhna hlir a ni a, a chhir tam apiangin hriat chin leh zual an duh thin a, i lo hrin belh chah zel nan guide book i zir thin ang in hringnun guide book bible pawh hi i hringnun atan hian lo chhir fo thin turin ka duhsak na sang ber ka hlan che a ni. a tawp ber tan chuan eh lawmthu ka sawi duh a ka lawm e ka lawm tak meuh meuh a ni khawiah takin i ngaihdan te comments lamah lo sawi ve la i ngaihdan hi a leng vek a ni a he channel hi mahni ta angin lo nei ve la mizo ram siam that na atan em-- Mizo leh Pathian kan lo inhnaih na tan te ih hman ih kan tum tlang dawn nia mahni hriat na hi engchen nge tih mahni a inteh nan te a tha ve alawm le chuvangin ih lo comment vel a i rin aiin i fing ih tih te hi i hre thil te hi i hre daih a ni aw i rin aiin chanchin dang lo tih chhuah leh ka tum a tah pawh chuan i leng zel dawn a ni aw a tawp ber nat tan chuan asteroid Apophis pawh kumza kumsang ni sawmhnih pakua ah khian khawvel a rawn tlawh zawk dawn niin scientist te chuan an sawi a i lo thlir ang u tawngtai chungin he hun hi ih-- Lawmthu sawi chungin ih i chhir zawha, Pathian hian a lawmthu sawi chungin Pathian ina ropui taka a din i nih avanga lawmthu sawi chungin ih he hun hi i hun hman hi i lo ti tawp dawn nia ni lawm e.